नमस्कार प्रणाम हम पवन कुमार यादव अपने सबके स्वागत अछि हमर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज राज न्यूज झंझारपुर में अखन जे छै से मिथिलांचल में खास कए कऽ घड़ी पाबनि के जे छै से सुरसार शुरू भऽ गेल छै और शनि दिन वाला जे घड़ी पाबनि होइ छै ओ जे छै से हम आइ शनि दिन छियै अखन हम वीडियो शूट कऽ रहल छी तऽ आइ जे छै से ओ घड़ी पाबनि सम्पन्न हेतै और बुध दिन जिनकर होइ छै पाबनि ओ जे छै से अगिला बुध के जे छै से ई घड़ी पाबनि हेतै तऽ एखुनका जे छै ई घड़ी पाबनि दुआरे हम एहि दुआरे आयल छी वीडियो बनबै लए कि एखुनका आदमीके जे छै से एहि चीजके बारेमे बहुत कम आदमीके बुझल हेतै कि घड़ी पाबनि होइ किया छै लोक जे छै से एहि दिन जे छै से बढ़िआँ बढ़िआँ खाना बनेलक पूरी पकवान जे होइ छै से बनेलक खाइ छै सभ केओ पूजा पाठ करै छै सभ केओ लेकिन बहुत कम आदमीके जे छै से एहि सभ चीजके जानकारी छै कि आखिर ई घड़ी पाबनि होइ किया छै तऽ इएह चीजके लऽ कऽ जे छै से हमरा सङ्गे एगो नौजवान सेहो बैठल छथि आओर एगो बुजुर्ग सेहो बैसल छथि तऽ सबसँ पहिले हम जे छै से नौजवान लग से शुरू करै छी आओर हिनका से जानऽ चाहै छी कि ई घड़ी पाबनि जे छै से किया होइ छै घड़ी पाबनि मिथिलाके सांस्कृतिक आओर अपन कुल देवीके ई पूजा छियै हम जहाँ तक बुझै छी हमर पूर्वज सब करैत अयला ओहि पद्धतिसँ हमहूँ एहि पाबनिके अपना स्तरसँ करै छी आओर एकर इतिहास की छै एहि चीज के बारे में किछु जानकारी अछि कि ई पाबनि किया मनायल जाइ छै हमरा जहाँ तक समझ यऽ जे एकर इतिहास आ ई अछि जे अपना अपना कुल देवताके पूजा पाठ करै छथि लोक हुनका आगे अपन सिर नवा कऽ आओर जते पूरी पकवान रहै छै सब खाइ छै हँ। सही बात छै चलू बहुत बढ़िया लागल ई जे छै से युवा के सोच छै और हमर वीडियो देखे वाला जे छै से खास कए के युवा रहे छै बुजुर्गो रहे छै और बच्चो रहै छै तऽ अपने सब देख लेलियै कि युवाके जे छै से की ज्ञान छै आओर जे छै से एतऽ हमरा बगलमे बुजुर्ग बैसल छथि हिनकासँ सबसँ पहिले अपने सबके परिचय कराबै छी ओकरा बाद जे छै से अहाँ सबके हम जे छै से पाबनिके बारेमे सेहो बतायब आओर अबैवला जतेक भी पाबनि त्यौहार हेतै हम लगभग कोशिश करब कि हरेक पाबनिके इतिहास जानऽके कोशिश करब तऽ सबसँ पहिले सर बाबा अपन नाम की भेलै दुखहरण यादव दुखहरण यादव कतऽ घर भेलै गुनाकरपुर गुनाकरपुर हम्म। अहाँ जे छै से एहिसँ पहिले अखन तऽ आब बुढ़ापा आबि गेलै हम्म। आ बुढ़ापा से पहिले की सब कार्य करै छलियै अपना बारे में किछु परिचय दियौ हाँ डॉक्टरी करै छलहुँ हाँ और जाबे से एगारह पंद्रह वर्ष के उम्र भेल जी ताहि दिन से कीर्तन में आचार्य बन के काज केलहुँ हम्म, विवाह पंचमी के महोत्सव बड़ पैघ मानल जाइ छै ई जकरा कहै छै राम विवाह विवाह पंचमी भगवान राम के जे विवाह भेलनि जनकपुर में आबि कऽ धनुष तोड़ि कऽ एकर आचार्य बनि कऽ हम पूरा जिंदगी काम केलहुँ आब तऽ अस्सी बिरासी के उम्र में आबि गेल छी तऽ अहाँ सब जे हमरा से पूछऽ चाहै छियै पर्व के विषय में से पहिले हँ हम अरे पूछै जे- वला छलहुँ कि आइ जे छै से घड़ी पाबनि छियै शनि दिन वाला हँ। और बुधो दिन वाला हेतै जी। तऽ एहि घड़ी पाबनि के इतिहास की छै लोक किया मनाबै छै अच्छा तऽ प्राचीन कालके सह- नहि कहक चाही एहि कलयुगेमे जाहि दिनमे औरंगजेबके राज छलै अंग- मियाँके राज छलै मुसलमानक राज छलै ताहि दिनमे मन्दिरके हनुमानजीके रामचरित भगवानके राम जानकी मन्दिरके यानी कृष्ण भग राधा मंदिर के भगवती मंदिर के ध्वंस क के तोड़ के औरंगजेब से मस्जिद बनेलक एहिमे जे अपना भारत सरकार के राज भेलैया हमरा सबके जिंदगी में आ या हमरा सबके बाबा दादा के उम्र में एहिमे से अपना अपना घर में डरे जा जा एकटा इष्ट देवता के मान के कोई गहिल कोई गोरैया कोई धर्मराज केओ काली काली एम प्रकारे बहुत एना तऽ शास्त्रमे छै कहै छै आरतीमे छप्पन करोड़ देवता तैंतीस करोड़ सौद तऽ ताहिमे कतेक देवताके नाम कही कोइ सलेश बाबाके अपन मन्दिर बनेलक जे अपन हिन्दूके राज भऽ गेलै तऽ अथी देश भारत स्वतंत्र भऽ गेलै तकर बादमे ताबे अंग्रेजक राजमे दोसर तरहके छलै विध्वंस भऽ गेल छलै धर्मक काज अध्यात्म ज्ञान की धर्म देश मिथिला बिहार आचार्यके गुरु सब दिना छी तऽ लोक अपना अपना घरमे पीढ़ी बना कऽ ओढ़मे जा कऽ नुका कऽ अजुका पाबनिके नाम छी घड़ी पाबनि कहबाक भाव घरक पाबनि घरक गोसाइके पाबनि एना चौड़चन होइए चाँदके पाबनि चन्द्रमाके देख कऽ हाथ उठबै छै समाज हिन्दू लोक जे पर्व करैए जे उपास करैए आओर छठि परमेश्वरी होइ छै दिनकर का पाबनि सूर्य भगवान के अर्घ देल जाइ छै डुमैतो काल आ उगैतो काल आब लिअ खास बात घड़ी पाबनि के तऽ घड़ी पाबनि के बड़ पैघ महत्व छै मिथिला अंचल मे राष्ट्रीय पर्व नहि छी ई खास के मिथिला अंचल मे जब हिंदू के सब संगठन बनि गेलै वेद पुराण शास्त्र के पावर आबि गेलै सब अपना मत मे आबि गेलै संत महात्मा विद्वान आचार्य ब्राह्मण पंडित तऽ मिथिला अंचलमे एहि पाबनि काम छी घड़ी पाबनि शुक्ल पक्ष अखन चलि रहल अछि शुक्ल पक्ष माने जेना सावन तऽ सावन महीनामे जहिया तक पूर्णिमा हैत आब जे पूर्णिमा हैत सावनके पूर्णिमा ओहिके अन्दरेमे घड़ी पाबनि होइ छै आ पूर्णिमा दिन तऽ सबके सब बुझले जे रक्षाबंधन होइ छै खैर एहि विषय पर तऽ रक्षाबंधन पर रक्षाबंधन हम कहब बादमे बात। आब लिअ ई घड़ी पाबनिमे नियम छै जे सही कऽ जनानी चाहे मर्द नियमके साथ गुड़ मैदा आ चावलके आटा या गहूँमके आटा मिला कऽ पूरी पकवान बनाउ किछु बनाउ केना तऽ मीठी मिठाइ रङ्गके आ किछु निमकी दऽ कऽ जकरा कहै छियै हमरासँ मिथिलामे दालि पूरी तऽ दालि पूरियो बनै छै जाहिमे प्रधानता छै नियमके मोताबिक हिन्दी संस्कृतिके मोताबिक वेद रामायणके मोताबिक कहब छनि जे दूटा रोट बनल जाइ छै तऽ एगो बड़का रोट एगो छोटका रोट

आराधना छनि केओ गहिल छनि केओ कालीबन्दी छनि केओ किछो छनि तऽ ई सावने भरिमे ई पूजा होइ छै सावनके बाद पूजा होइ किया छै आखिर एकर इतिहास की छै इतिहास एकर माने मतलब छै जे ई महात्मा सब अपना उपार्जन कऽ कऽ जे ई घरक पाबनि हमरा जे घड़ी भेल से घरक पाबनि भेल प्राचीन कालमे पूर्वज जमानामे ई नहि छलै सदू त्रेतामे नहि छलै ई कलयुगक पाबनि छी निष्ठा वास्ते प्रेम रहए सभके जुटल रहए दोस्त महिमके भोजन खाय लए दिए अपनो खाय अपना नियमके साथ अपना घरमे भगवानके नामपर या गहील या धर्मराज या जे गोसाई जिनका मानल गेल छै इष्ट देवता जकरा मानता छै तिनका नाम पर पूरी पकवान चढ़ा कऽ पवित्रके रूपसँ सभटा भोजन घरमे करू आ घरमे कयला बाद नियम इहो लिखल गेल छै जे एहि पाबनिके समान जे अछि से घरेमे गाड़ल जाय जिनका सीमेंटके घर छै घर प्लास्टर कयल छै ताहि घरके वास्ते अलग नीक जगहमे जा कऽ ओकरा गाड़ि दियौ जूठा बर्तन पातवला जतेक यए सभटा एहि घड़ी पाबनिके बड़ महत्वपूर्ण छै शुक्ल पक्षेमे ई घड़ी पाबनि होइ छै कृष्ण पक्ष आ शुक्ल पक्ष दूटा होइए ताहि दुआरे ई मिथिलाके अपन पण्डितके परम्परासँ ई कंत्री देशके वास्ते देश राष्ट्रीय पाबनि नहि कहल जाय अपना मनौती रूपसँ ई पाबनि बनायल गेल छै मिथिला अञ्चलमे एहिपर विदेशमे जे आदमी छै फॉरेन कंट्री में छे अरब में छे ओहो छठ करे छे पाबन करे छे लेकिन असल छे मिथिले अंचल के ई राष्ट्रीय पर्व नहीं छी घड़ी पाबन का बहुत महत्वपूर्ण छे प्रेम आदर्श अपना में जुट के धिया पुता गेल पैर हाथ धोल गेल सबका टिकली सिनूर कयल गेल कतेकमे नहियो होइ छै कते अङ्गनामे नहियो होइ छै हमरा सबके गहिल गोसाइके पूजा जे होइ छनि तऽ बचिया सबके पाँच सात टा मरसिनी टुकड़ी कयल गेल सबके पैर पखारल गेल आ ओकरा पूछल जाइ छै कि हम साहित्यक बात कहै छी पढ़ि लिख कऽ बात कहै छी अध्ययन कऽ कऽ कहै छी हमरा सबके गहिल गोसाइके आओर गोसाइके नहि कहब जे घरक गार्जियन छै माय बहिन से पूछै छी भेल निस्तार भेल निस्तार आ तहाँ सबके भोजन देलक पकवान देलक स्नेह देलक टिकली सुनुल कऽ कऽ आदरके साथ सब बचिया सबके लड़कीके विदाइ केलक इएह घड़ी पाबनिके महौत भेल परिचय तऽ अगाध छै कते कहल जाय कनिए कालमे लेकिन वास्तविक अपन मौती अपन पाबनि निजी पाबनि मिथिला अंचलके धरोहर पाबनि छी लेकिन आन वास्ते आन देशके वास्ते आन प्रान्तके वास्ते गणेश पूजा छै फला पूजा छै विवाह पंचमी छै लेकिन ई खास के मिथिले अंचल की पर्व भेल बहुत बढ़िया लागल अखन अपने सब जे ई गप सब सुनलिए हन ई छथि दुखहरण यादव जी हिनकर जे छै से घर गुनाकरपुर भेलनि और ई जे छै से एहिसँ पहिले विवाह पञ्चमीमे अपन कलाकारीसँ ओहि जगहके जे छै से हमेशा रौनकमे रखै छलखिन एगो जमाना छलै जे हिनकर जे छै से एखनो ओ समय छै जे हिनकर जे छै से नाम एहि इलाकामे खूब गुंजै छै हिनकर नाम जे छै से सभ जगह लोक जानै छै हिनकर कलाकारीके वजहसँ हिनका अन्दर जतेक गुण तकबै ओतेक गुण भेटत जे चीज अहाँ खोजबै सभ भेट जायत हिनका अन्दर खास कए कऽ जे छै से जखन आध्यात्मिकके ओर जेबै तऽ जे भी ज्ञान अहाँके चाही सब भेट जायत हिनका लग ई चीजके जे छै से बहुत बड़का पिटारा छनि हिनका लग तऽ अखन हमसब आयल छलहुँ घड़ी पाबनिके बारेमे बात करै रह जे मिथिलामे जे पाबनि होइ छै ई घड़ी पाबनि ई जे छै से कतहु सोशल मीडिया पर नहि देखैत हेबै नहि कतहु जे छै से बाहर देखैत हेबै लेकिन ई मिथिलामे ई पाबनि मनायल जाइ छै ई घड़ी पाबनि तऽ ई पाबनिके बारेमे हम जानऽ चाहै छलहुँ आओर हमरा जवाब भेटल कि ई घड़ी पाबनि जे छै से घरेलू पाबनि छियै अपना घरक पाबनि छियै आओर मिथिले भरिमे ई पाबनि मनायल जाइ छै तऽ चलू आशा करै छी कि अपने सबके ई वीडियो बढ़िया लगल हेतै और वीडियो बढ़िया लगल हेतै तऽ यूट्यूब पर देख रहल छी तऽ राज न्यूज झंझारपुर के सब्सक्राइब कऽ लेब फेसबुक पर देख रहल छी तऽ फॉलो कऽ लेब वीडियो अगर चिक्कन लगल हुए तऽ लाइक कऽ देबै शेयर करनाइ नहि भूलब मिलै छी हमसब फेर से एकटा नयका वीडियो में तब तक के लेल नमस्कार जय हिंद जय